Di tu naa yɛl o ka o gba lee zaŋ li lɛbi ka o galigi ti o maŋa m-bo ʒishee domin biɛhigu maa ni be shɛm maa nyɛvili ŋuna bee dimaŋ ŋɔ ŋuna paɣ ŋun dimaŋ zaɣ duhi yi lahi nyɛ. Di zuɣu di tu naa kpaŋ so ka o gba lee nyɛ ʒishee kaman ti ni ku niŋ shɛm ŋɔ maa. Di ni nya amiliya maa? Ɛɛhɛ! Asarachi din yi ku yo amiliya m-bala maa. Abaŋ! Soori tu ni o mini so yi jɛndi tu ni o gba yina nti niŋ binshɛɣu kam ka di be di ti niŋ viɛnyɛla. Kaman o ni di kani ŋɔ, ka di ti nyɛla afa n-kuli mi na. Ma a di yɛn duɣimi ka yi di, ka ti zaaha di ka yi be, yi lan chaŋ o yi ʒini shɛli ka chaŋ yi ti.

Kaman a kpini zaa ni ku zaŋ ma na nti zaŋ ʒili n-dihi ma bi shɛli maa, kaman saa diya, ma ni di mi niŋ ŋɔ zuɣu ka mina ka ni naan ku naai ku ka ni mi. Kaman ma mi ni kaman a nyini takahi zirili zunzu ŋubira, kaman a tanku kana nti ku ʒi ninsal so tooni maa kaman ninsal bulee balibu. Nya ma waan, ŋuni n-ye liiga kubili n-to n-kpuɣi jinjam kubili m-pahi di zuɣu.

Zumdaɣu kaman bɛ niriba yi ku nya n nya ni ku ʒi o tooni, ka o tom bi laɣiri ma gba viin yɛli, viin yɛli, amaa bɛ chɛ a taali, Naawuni yɛn bi.

Di ŋuna, di, di niŋ nyaɣisim zaa. Di viɛla. To din lee beni nyɛmi di maa daa yɛli ma nyin di bɔri do so. Oi pam daa yɛliya. Ka yɛli din tu ni o mali binyɛri shɛŋa zaasa bee ka laa? Eeh, lala nyɛli. To, ka daa ali n vihi o ka o mali a ni bɔri yɛtɔɣ shɛŋa maa zaasa. Oi m baaba! Binshɛɣu kam, binshɛɣu kam ni bɔri maa di dila o nuu.

A, a mi ya ka a bi ka ti bee kana ti paai a? Bani ka o zi? A, a ti niŋ ready? Ok, ok. So ti kanna li na bee? Ok, ok. Ok, ok, to. Niŋ a di tooi, to, bye. nyɛla di gbaai maa ee a bala ka luɣu shɛli pahi n zuɣu bɛ ka la a ma mi gba yaa so lahi ka luɣu shɛli pahi o zuɣu a lahi ka so ee ma so n pahi a ma zuɣu Di zuɣu din ku bɛ nyɛmi ma yi ŋmaai saraachi ti o. O yi ni yoya zuŋ o ka biɛɣu ni ka dali ka o yo ka yi ti kuli saa ti tu o, yi yɛn niŋ shɛli kam ti yi ni ti dila bee bunya ka yi lee yɛn dila Kirisimas. Ti lee niŋla a bimbimbim ka na miliga din kpalim la Yisa. Ya ŋɔ ya ti niŋ ku yɛn di la paati ka amiliya maa wuhi ya ka sokam baŋ ni man Natasha n di amiliya ka bi niŋdi maa. Kamani town girl di tuna wuhiri levels. Mbo tɔri zuɣu zɔri ni bɔri ni m bɔhi a shɛm man bia m bala man ku duɣi o. N mi pam man buma lana, n mi bi tehi ni n ni lan niŋ kuli niŋ man buma ni n ku lahi kperi di puuni daa shɛli kam. M bia maa, wula ka a lee bɔri o? Dɔmi m bɔri ni o nya ti shɛli suŋ sɔhi biɛɣu ka n sa ti kani ka o ku niŋ wahala bee ka o ku yoli tiɛm. M ba, ŋun man pun yɛl o bɔri shɛli ni bɔri o. Ma ni bɔr o shɛm ku nya, n ku bɔr o mi ni kaman n zil o, ka o leeg n-daa miri ya paɣa. Ma ni bɔr o bɔr shɛli m-bala. Di ŋmaai nia viɛla. Pirila nia viɛla ŋɔ maa zuɣu. Man bee n-niŋ a yɛtɔɣa gbaliŋ. Di zuɣu man ku niŋla binshɛɣukam, amaa yi kuna ka n yɛl o.

Ni labina, ni labina. Kɔri pa taali. Eh, Naawuni be. Eh, Ka san kana. N ti san kana, n san kana. Oh, oh, to, to, kɔri pa taali. Di ŋɔ so niŋ yɛda. Naawuni be so ŋɔ a. N sa ku chaŋ puni. N san do kpɛŋɔ ŋɔ n guli a saraachi, a saraachi liɣiri ma. To. Di zuɣu nia maa ni ku niŋ ka di yɛda ni ŋɔ maa. Di gbaai n maa. Di zuɣu di doli Annabi Yɔa saraachi ŋɔ.

N zaŋ liɣiri maa sɔŋ nimaani ka kpuɣi bini ŋɔ na. Oi! Subhanallah! A wum a mi ni a ʒii maa di ku nani. Di ku nani! Ashee n nali ka bi ku zaŋ ti ma na kaya ni paɣa maa. Bɔ yɛn nali. Eh?

Kamani Tamale girls girls bɛ yaa n gbam tiŋa bɛ yaa ku yɛn gbamdimi ayi di saaya. N ni ku be kpe n ku suɣila Naawuni ni Naawuni yiɣi ma bem palli. Kamani zo ni yɛri yɛtɔɣa kamani ka a yɛri o di O nyɛla ɛhɛ nɔɔ ma nyin naayɛ ni o nyɛla sh a bɔri bem ɛɛm dɔn ka a mi nyɛ bem.

Ah, sweetie. Kum ya malima o. Eh. Ai mbe yinga mini mam zan. Okay. So aka na pumpum.

Hello. Hello. Ah, n kana.

Ka n yiɣisi nyu kom, ka yiɣisi kpɛri duu maa ni. Yi bee kpɛ duu maa ni zuɣu, yi bee kpɛ biɛɣu ni. Man daa mi ka buɣa na ti niŋ ŋun su yi a ba m-bol o kpanjɔɣu, ka man su a mini di yili ŋɔ ni bihi ŋɔ maa zaa ha. Ka n su a maa, m bi mondi ka a dira. Ɛɛn tɔ! Ka yi zaŋdi o maa, a mi ya ɛɛn bee a ka sa ku deei ti ti dala bindirigu maa ka ti ti di kani. Yi zaŋla, yi kahila yi naba pa taba n-ŋubili saa gɔɣiti.

Shiri ko leemi man, man, man, man, ŋɔ, man n su paɣa ŋɔ mini deei bia ŋɔ ni yili ŋɔ zaa, ka boli ti ŋɔ ka i yi ti ʒe shee ka a weli na, nyama. Di wari ka bi bɔri ni, di wari ka bi bɔri ni bi kpe. A yaɣi lala maa. N ti ku ŋubi shee ka a weli ŋɔ zaa biɛbu ka n do kpe. A mi ya ka zaŋ ŋmaan ka titi di kani. Bɛ dila laa ka yiɣisi n-nyɔri dabidab ka deei pii kpe tiŋgbɔŋ maa ni o kpe duu maa ni. Mali yo gba kul kpe duu maa ni tom man su yil o, n su yi mini binshɛɣukam din be yi o. Dinzuɣu yaa, yi bee kpe duu maa ni. Yi mi yi bee kpe duu maa ni zuŋɔ.

Ka a fali kuma nti ku zaŋla kɔhisi bihi ŋɔ zaŋ tiri a. Ka ya yɛli din mɔŋɔ maa ŋuna di paai tariga m ni zaŋ la ti mali a saawara. Baa n-nya a n-gba ti n karindi maa, a karim maa di bi yihi a. A ku tooi kari gari yina polo ni. Shɛhi a ku niŋ wuriwuriwuriwuriwuriwuriwuri maa ka bɛ ti a ni a fali nya, ti ni bɔŋɔ ni ma ka ti mi a daashee.

Wula ka a nyɛ tiŋli mam ka puhir o tuma ka o ŋun yɛn diri ka a wuhir ma nimbilinsi? Aliya wula? N na kparim.

Sohima n sabi yɛla o tuma. N ŋɔya afa amara so naawuni zuɣu an ku kana ŋɔ a bi lee n ku ti ku zaŋ n zuŋɔ chaŋ ti tooi laamba laa ka n pun bɔri ni n niŋ

To eh, now di Bala maa alaafee ku ti aso poli ŋɔ. Eh, alaafee. A nyuŋ a yɛn tim mi ŋɔ. Di be wula? Naa zom ti nam bɔɣu. Ami. Eh, musulinsi daa diini puuni di tu ni niri mali suɣilo. To a mi yi mali suɣilo ka ti baŋ ni suɣilo maa a ku man tooi n gbibili. A'a, a yi je taali ni kpɛbu a baligiri lahimaŋa. Ni yɛli tɔɣ shɛli ŋɔ maa, a daa ti ma pini ka n taɣi di ni nuhi ayi. Tɔ amaa musulisi daa alibarika pini ŋɔ maa n ku lan tooi gbibi li, ka yi niŋ kana nti suha ka labisi a pini ni nyɛ shɛli n-zaŋ ti a. Tɔ min yɛmmaŋli binshɛɣu ŋɔ maa yɛmmaŋli ŋuna, o yaa nyaŋ ma. Di mi bi tu nim bi kana ti yɛla ka di nyaaŋa filiŋ ti beni di tu ni ti ku zuŋɔ na. Dinzuɣu ka n chɛ ka shɛhira beni ŋɔ maa dinzuɣu ti kulisi wum na maa m-bala. A gba mi yi niŋ laa, maa gba mi naa bi mahi. Domin a ni tooi teei ni daa zaŋ bia ŋɔ na ti gbibili ra, wula ka n daa yɛra? N daa bi tam ka yaai m-bali mam yi pirinlana din nyɛ yinim di anabaawa ni foli la zuɣu. Bɛ ni niŋ suɣilo shɛŋa hal ti kani, yi gba nyɛla ban ni tooi niŋ lala suɣilo, dama yi ni zani bɛ zaashee din daa su. N zaŋ bia ŋɔ maa na ti zaŋ taai ŋɔ maa domi m mimi ka a ni tooi mali suɣulo n deei o n gbubi o. Eh, Anfa, yɛmmaŋ ŋuna. A yɛli ni ti ni ma afanima ti ni zani anabaawanim zaashee. Lala n-yɛli, M bi chɛhi a noli. Tɔ amaa hal anabaawanim maa yi di bɛn zuŋɔ dabisili ŋɔ, bɛ ni muni ŋɔ, bɛ naan ku saɣi diigu. Yaɣa bɛ ni mali ŋɔ, bɛ ku saɣi diigu. Anfa n-ʒiya la, o ni niŋ ma niŋdi shɛŋa.

Bɛ saɣiri zaa Zɔɔsaphat ŋɔ. A kpee n-nyɛ ma, a ba kpee n-nyɛ ma, ka booni ma Parisigu. O wato yaŋɔ zaa gbibili mi, ka bi yɛli ma, Nyin ŋun ʒe o tu ni a yɛli ma li, ka n wum, domi nyin n-diri yaŋɔ. A yi boli ma li binshɛɣu ku tooi niŋ a, bɛ o.

A yiŋnim zaa naŋgban yini n-chaŋ ka di naai. A ka a barika sheege n-nya. Naawuni gɔha, yuli maa la bol li Naawuni gɔha. M bi niŋ a yɛda ni yu shɛli a ni bol o maa. Naawuni ʒila a jɛrijaŋa ka ti zo ka di puni. Sheege yoli daa duuri n-wa. Na gba puh o fuh.

Ka Naawuni bɔha, Amina Naawuni bɔhili, ee Amina Naawuni bɔhili, shege o wula alaafee daa duri wa ka o tahigu wa. Hmm. Bɛni maa yaɣaya, a ku nyɛmi kpe ŋɔ maa ka zuŋɔ bihi ŋɔ maa niŋda ka gabili a paari bi saha ka kpi ŋɔ maa. Bipuɣiŋ maa di ku daŋdi kpe ŋɔ maa ka yɛtɔɣ shɛli nini tubu bi turila ninkura. Wula ka ba ninkuri ŋɔ kana ni ti dabi bini? Ka a gbaa maa ni kuri ŋɔ tu ka dabiɛm bi mali. Wula tu? O ku tu maa. Wula ku tu? A'a, a lahi bɔhiri ma shɛm, nir ŋun ni tu ma ka n lan tum maŋa. N yi yɛl a o ni tu ma shɛm, ma mi ma ni tum maŋ ma. A kaya mali hal li pam. Chɛ m mali, dama a wula wula ka a yɛn tu ma la? A deei ka parisi ka o yaa boli ma. Annapuuna.

Ka di nyɛla n tuma la taali shɛli a ni yɛn ni tuma taali shɛli ka dama biɛhigu maa biɛɣu ni na neegi n bilam mi yɛla sɔŋ a mi ni na yaagi o kuli a mi taali shɛli ka n tuma bee binshɛɣu n bi mi a ni ku niŋ ma amiliya hali ni zuŋɔ M bi lan baŋ biɛhigu maa soli, Abba! Ti na bi chaŋ shɛli bakɔi na ku ba la maa? Ka yin pun pili laa ba noli, ŋun ʒi ŋɔ biɛɣuni ni yaa be din vɔhi naɣ dira ti bi yɛli, Nyɛ mi a yi lan tom yi n ti amiliya maa din dali maa yɔŋ, a ni daa ku start laa bini maa, m bi lan baŋ n suhi. A ku yi a suhu ni bɔra ka a kuna bee ka a bi kuna. Biɛɣuni a mi n-ti ya n-nyuya a baɣa kali. Hali fiila di ni ti ma duu ŋɔ ni ka di nyɛ pirɔblɛm. Abba, ma ka lahi ni tu ni kaman n ni ma be a lihira sambani ti ni daa be shɛm maa. Di zuɣu ka n yi nya niŋdira n-nya ni tuma taali shɛm ka a yɛli ka n lee timsa n-zaŋ dama mi na ka lahi ka ti daa be sambani.

N ŋmanila a miri yɛla. Duwa ka yɛn miri ya, man yi di miri ya ya naan ku lahi m bɔha. A yi yɛli ma hal m paagi ka a ku na, m bi ti a lahigira ka kumnim bɔ ni ti niŋ bɔ niŋ ma. Di chɛ ka ya yaa miri yɛla maa. A yi ti yi ni kaman a ni daa be a yiŋa, a ni daa diri bindiri shɛŋa, ka di nyɛla mani n-dari li ma ti tira, ka a piiri a suhuyubu bindira. n yɛra, Ka n dari na ti tira. A mi a ni tooi teei li bee? Maa teei ya. A ni tooi teei ni ti ni daa yɛn niŋ amiliya. N ni daa yɛn niŋ amiliya ka n yɛri maa. Maa n daa bi tɛhiri ni kaman a ni kuna, a ni bɔri ni n dihira, ka nyuhira, ka suhira, ka yɛ. Domi a yeli bura a ni daa kuli burisiri maa, a ni bɔri ni a miriya maa, a di a maŋ shɛm. A tooi teegi hali a yeli ma ni nyin bɔri mi ni a taɣi taɣibu ŋɔ, ni a bɔri ni a taɣi la buyi pina ayi din dahin yiŋga. A bɔri ni a miriya maa di ti sheeki mi, a bɔri ni kaman nyin daa miriya maa di niŋ mi ka bɛ di ko. A ni tooi ti ni laanim ka a daa yɛri ma, N daa bi tehi ni kaman a na maa ni laasabu kaman a ni ku na, a ni dira. N daa bi tehi ni a maa ni laa laasabu, dama man daa yɛli ya kaman di yi di nyɛla laa, di yi daa nyɛla laa bela a haŋkali ni, bee a yi daa maani lala laasabu. A ni daa buɣisiri ka Amiriama yi ja ka ti niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ maa, a daa naai ku tɛha binnim maa zaa. Pa a yi bɔri ni a niŋ Amiriya ka dira ka nyura, di bi tu ni kaman nyin bɔri ni a niŋ Amiriya maa. Ka dunia zaaha ka bɛ wum di damli. Ma bi ni tooi wum Adaamrea damli ka di nyaaŋa ka di ti bi biɛha. A yi daa bɔri ni a diri ka nyura, a daa naan chɛ ka ti niŋ Amrea maa soochi ka yi kɔna beni.

pumpɔŋɔ n-tiɛhi ma ni daa ku niŋ amiliya maa hal di ni zo ŋɔ man bi lahi nyɛla nyee n-vuhi pɔi hali ka Naawuni zuɣu ka n yɛli ŋɔ pumpɔŋɔ yi dani ma Naawuni zuɣu a mi o daa lee guhirimi ni n kpɛna dundɔŋ maa ni ka o ti laa bini maa bee wula o nini kuuya pam zobani hali dibu ni nyubu Ka di nyɛ problem. N zo ka a mili ŋun lahi wuɣi o yaa shɛm ŋɔ maa ka a ti bi nya nyee yɛn vuɣi dundɔŋ maa ni. Mahadi daa chɛ yaa maa wuhiri ni daa ni a so pumpɔŋɔ yi dan maa. Yi mani dibu ni nyubu nimbila mi mani ni diri shɛli o zaŋ mi ni nyuri shɛli. Oh, biɛɣu mi ku mi ka o zaŋ goli maa n-siri tiŋa n-yi o ni tooi gari dabaata sambani ni. Vɔɣa n-di vɔɣa n-nya. Ayi, n ŋɔ bi di ti yɛri o ku kana ka n gba mini o ku di ti maŋa ti du n sani. N ŋɔ yi Saadiya, a mi doo ka m be lala bee man di mi? N zo yiri daa mi ni n ŋɔ ka o be. Man daa naan ku saɣi ka o miri na n-yɛn dundɔŋ ni bi di siri o yi na ti bo ma hali ti niŋdi ma amiliya. N ŋɔ, n lo.

N duba n jini kana ka a teeri chɛnli la binyɛra n lahi bɔri ni a teeri li yɛtɔɣa kura n bala. Aai, o ni ti niŋ a shɛŋa maa dini n gbaai ma n ti a yaɣi ka chɛ ma yuli a miliya ŋɔ maa din daa wuɣi ya shɛli ka laɣ shɛli chɛ din ni ka kum ti yɛn ku a ka a ʒiya yaɣi ma maa.

Lala chɛndi, man pun chɛla lala chɛndi hal ka ti bɔh a kuna yuri ŋɔ. A tooi kuna ti wuhi a ni ni chaŋ lala. Man chɛ gba m-paari goya ka kunna. A ni tooi yi m-paai goli nti kuna, so bi tooi wuhiri ma lala. To ma chɛndi shɛli mi beni. Di chɛ ka n yɛli ka a yɛra, di a soli kanna a yɛli ma lala. Soli kanna a bi tooi zaɣisi ma, so mi ka n wuhiri ma lala.